ndichikutambirai mhuri yezimbabwe pano pazest news pano patichange tichimhanya nemanews updates ezvakasiyana-siyana zvichiitika muno munyika yedu yezimbabwe so vadikane kana uri munyowani kusubscribe mahara pathis youtube channel wotena on the notification bell kuti patinodzoka nemamwe manews updates uchange uchingozvionera so vadikane nyaya dzandavaya ndakakubatisai musi waranhasi ndava nedzakati wandei kuitira kuti muone zvakati wandei mhuri yezimbabwe nyaya dzandavaya nadzo nhasi dzinosiririsa ndichatanga neyambo yavakachinjwa kuita mombe nenyaya yekuba chibage so mhuri yezimbabwe comment in the comment section below wotudzawo mafungiro ako maringe nenyaya iyi enjoy the video guys

Ah, kutaura chokwadi zvinhu zve zvinotambudza mhm. mukati memoyo mangu mhm. ndagara kwemakore akawanda ndichingorima mhm. ndichingobirwa mumunda mhm. eh, saka neshungudza ndakangoitawo inini a ah, zvinhu zvakanditambudza kuti vazukuru vangu vana vana chikugosha hwana nachibaka chikubika mhm. ndikungorimira vana saka kwemakore akawanda bva ndambofambawo kwandakafambawo ndichida kuti ako ah, ndina rubira munda but handina rubatsiro ndakaita se randakawanawo sa ndakazotowana umwe sahwira ndakazonditi aiwa foni namba idzi imboedzawo kufonera handisekuru musundagore saka ndaifunga ndizvikuita sei ndizvokunyepa mhm. sevamwe vanhu kwandakaenda kwese nzvimbo dzaa tichamubata tichamubata tichamubata mhm. ndandasvika kwasekuru kusinda gore ndobva ndabvisa mari yangu inoita hundred dollars mhm. eh, ndaa ndakavapa vakati aiwa munhu uchaita sei uchamuwana right zvechokwadi munhu uyu shuwa ndamuwaona ari mumuta asi sekutaura kwandakaitwa nasekuru musinda gore kuti achaita mombe zvechokwadi ndamuona ari aitawo semombe zvechokwadi Alright. Mm -hmm. Saka matanha apa muchatora muchakwanisa kumusunungura here kana kuti muchaita sei apa? Kwete inini handikwanisi kumusunungura. Mm -hmm. Handina chandinotaura. Mm -hmm. Asi ndakutofonera sekurani musundagore wacho. Okay. Ndoo vachaona zvekuita. Alright. Ini handina simba randingakwanisa ndingaite pari zvino. Okay muri eZimbabwe ndofunga maona mega nemeso enyu kuti kuba kwakashata kuba hakuna kunaka guys so tiudzei mafungiro enyu in the comment section below and please share the video kuitira kuti vamwe vaone kuti kuba kwakashata so ndadzoka neimwe yamai avo zvikanzi udza vanhu chokwadi udza mukadzi wako chokwadi kuti tinodanana ko kunyepa here hatidanane here muri eZimbabwe mungatiine nyaya dzakadai izvi zvinotosekese munhu haasi kutonyara nezvinhu zvakadai so todanana kwakunyeba kwakunyeba kunyeba here taurira mukadzi wako chokwadi kuti todanana muudze unyarei hasha dzako ndedzemahara idzi isu tichidanana ichayena tokuzivai nafox dzotokuzivai mbwa dzese kumba kuti kunorara kudheni kwangu kwakunyeba ngavaudze mukadzi wavo chokwadi kwete zvekunyeba ndikuudzai dzimwe dzacho futi so ndikakuudzai mese munoweta pano ndakuudzai momzi tanzwa tanzwa kutomuda inanda murume ndikutodawo murume iyeyu kuti auye ndikuchengera noposte ko zvine basa re Okay muri Zimbabwe ndadzoka nechekupedzisira chezuva ranhasi ichi handina zvekutaura panyaya iyi ndinongoti muri Zimbabwe kune vanokwanisa kubatsira batsira yama yawo zvinhu hazvina kuvamirira zvakanaka hanzi ndakaita mwana handibude mukaka saka mwana please mwana anoyamwei guys muri Zimbabwe kana kune vanokwanisa kubatsira batsira yama yawo ndatenda onai mega video and please mugotiudzawo mafungiro enyu in the comment section below and please don't forget to share and subscribe thank you guys saka ndiapi mamwe matambudziko amuri kusangana nawo mukati mekurarama kwenyu ndiwayo yekuti taiti magumbezi neyegoita neyekuti ndakasunungukawo mwana handibudi mukaka

kunze kwapera simba nemusoro kunge kadzungu kana zora kuda zvotopera kana rakunyura kuti ndizvozvo rainzwa kupera simba nekadzungu kana ranyura zvotopera ndichitongoramba ndichidaro ndichitoonda ndichionda maziso kutobuda kuti ndakatopinda mumarriage ndakagara nine years ndikabereka vana vangu two matwins wane nine years saka azondichaisa kuti ndisagare mumarriage na uye weti iyoyo murume woona magumbezi akatota wonyarara kuti ndizobve kumurume ikoko kuti ndiuye kunoko kuharare ndigosatsvage sekura musi wa igore rapera ratabva iri muna september musi wa 8 september ndakati akune murume ndokumbirawo kwenda kupi kwasekuru ndinodi ndinobatsirwa ndikuona mavhidhiyo amwe ari kubatsirwa zvichidini zvichipera zvikanzi kun'anga yakati kumaprofita chai chinji andikuona chikanyanya kumubata inhau yekuti anzi kuda kuenderei kun'anga iyezve weta angoti ah, mheno ichapera zvakanyanya kumubata ndezvekuti anziwe kuda kuenderei kun'anga saka pese panoinesi mamagara mese apa